Wel, o'n i'n weld o'n gyfle da i arbed costa. Uh, wedi testio pridd pob un cae sydd gynnau i weld uh, be di y pH, y ffosfet a'r potas a'r magnesium level yn bob un cae. Ac uh, wedi cael y canlyniadau uh, yn gweld Beth sydd yn pob cae angen. Trwy wneud hyn, dwi'n gobeithio fydda i'n arbed arian wrth roid y gwrtaith cywir a gwneud gwell defnydd o'r tail sych a'r slurry. Mae 'na 80 y cant o grant ar gael i bob ffermwr. Mae chwbl maen nhw angen wneud ydy cysylltu hefo eu cydlynydd lleol neu yr swyddfa yn Aberystwyth. Mi fasai cydlynydd nhw wedyn yn rhoi manylion um, cwmnïau ymgynghorol a fyddai'n gellu cario'r gwaith allan ar y fferm iddyn nhw. Mae'r ymgynghorydd yn mynd allan ac yn testio'r pridd a wedyn yn cwblhau adroddiad wedyn ar be mae'r fferm yn ei angen edrych ar a sut i wneud y mwyaf o'r gwrtaith a'r tail a falle ar y, ar y fferm. A wedyn, unwaith da chi'n gwybod pwy da chi am weithio hefo, mi wneith y cyngho- um, cydlynydd lleol yrru'r gwaith papur i gyd allan i chi a chwbl da chi angen neud ydy llofnodi'r er application. Felly dim gormod o waith papur? Dim gormod o waith papur, hyd yn oed i ffermwyr, nag oes. Ac oes yna uchafswm wedyn y gall ffermwyr ei gael? Uh, oes, o ddeutu 15 punt gen bob ffermwyr i wario o dan yr elfen yma o cyswllt ffermio uh, trwy Menter y Busnes. Oes digon o ffermwyr yn manteisio ar y cynllun? Yym, na, a da ni'n... Yym, da... Mi fase ni yn annog ffermwyr i gymryd mantais o Cyswllt Ffermio. Da ni'n ffodus iawn yn Gymru i fod efo, efo um, prosiect for, for dda. Um, felly, swn i yn annog ffermwyr i gymryd mantais o'r, o bob elfen y Cyswllt Ffermio. Ond sut ymateb i chi yn i gael allan, uh, o bobl sydd wedi manteisio o'r cynllun? O, yn sicr, um, enwedig bobl sydd wedi manteisio ar, yr, um, ar y cynllun llynedd. Um, maen nhw'n dechrau gweld gwelliannau erbyn rwan ac yn dechrau gweld newidiadau yn faint o, o um, beth maen nhw wedi gorau wario lenni. Felly'n sicr, um, dwi'n meddwl bod heini sydd wedi cymryd mantes yn, yn gweld bydd a dyn ni jyst angen lledaenu'r neges really, o, o, o'r buddion sydd yna. o ddefnyddio Cyswllt Ffermio. Ac o ran yr ochr trosglwyddo gwybodaeth, mi fyddwn ni'n rhedeg um, soil clinics um, lenni hefyd. Felly mi fydd yna um, gyfle i ffermwyr sydd ddim yn hollol sicr bod nhw eisiau mynd y cam cyfa a cael um, cynllun rheoli maeth ar y fferm i gyd. Ond ella bod nhw yn gallu yym identifeio bod yna un cae jyst ddim yn perfformio ar draws y ffarm 'lly. A wedyn mi ella nhw yrru yym dau sampl i ni yym am ddim, newn ni brofi nhw, a wedyn be fydd 'na wedyn fydd cyfarfod i pawb sydd wedi yym gyrru samples. Mi fydd 'na ymgynghorydd wedyn yn y cyfarfod i drafod hefo nhw. Yym ella fyddan nhw yn yn cynnig 'w'rach bod yr cae yma'n arwydd o be' be fase gennyn nhw ar y fferm gyfa. Ac yn aml iawn, llynedd aru fi re- redeg rei ac oeddech chi'n gweld ar ôl gwneud un cae, oedden nhw'n mynd ymlaen wedyn i gymryd mantes o'r, o'r um, cynllun yn gyfan gwbl ar draws y fferm lle. Um, so os di ffermwyr ddim yn hollol sicr bod nhw eisiau, eisiau wneud o'i gyd, um, mi fydd y clinics yma ar draws Cymru um, yn y misoedd nesaf yma lle. Wel, ar ôl i'r ffarmwr uh, gael cadarnhad gan Cyswllt Ffermio, wedyn uh, dwi, maen nhw'n gyrru e-bost i fi a wedyn dwi'n um, dwi ffonio'r ffarmwr a wedyn trefnu i ddod allan i weld o. Um, wedyn dwi'n mynd trwy'r system ffarmio. Dwi'n mynd o gwmpas wedyn yn cymryd y pridd o'r cya, mynd am dro. Um, a wedyn dwi'n anfon hwnna i ffwr um, i labordau um, sy'n cymryd rhyw ddeg ddwrnod i ddod nôl efo'r canlyniadau. Um, wedyn, fel arfer, dwi'n gyrru uh, manylion y calch yn syth i'r ffarmwr, um, so mae'n gallu ordro'r calch, a wedyn um, dwi'n dwi, dwi cwblhau'r adroddiad iddo fo, a wedyn dwi'n dod nôl i'r ffarm hefo'r adroddiad a mynd trwy ddo'n fanwl hefo fo. Y peth mwyaf bwysig, dwi'n meddwl, di gael y calch yn iawn gyntaf. Mae hwnna'n mynd i effeithio ar lot o bethau. Falle bod o'n gallu rhoi ti'n echi o, o giwannar lawr, ond os mae ddim hefo'r calch yn iawn, a'r pH yn iawn, wedyn t'wod ma'n ma'n wast o bres mewn ffordd. Sawl sampl ac o le yn y ca fyddwch chi'n i gymryd? Wel 'dan ni'n, dwi'n trio cadw o i ffwr o'r cloddia, yy t'wod ma'r yy defaid yn mynd ati a ma'r ma'r stoc yn mynd ati a wedyn yn teilio yn agos i'r clawdd. a wedyn unrhyw lle sydd wedi cael ei uh, porthiant. Um, a wedyn dwi'n gwneud uh, siap W, W ar y cae, a wedyn mae'n hwnna hoed fel statistical um, results da ar y pridd. Um, dwi'n cymryd yr pimp ar hugain o'r samples yna, um, a wedyn dwi'n cymysgu o'i gyd efo'i gilydd, a dwi'n cymryd sample, sub-sample o'r, or pridd yna, a wedyn mae hwnna'n cael ei gyrru i ffwrdd. Ac ydy'r tirwedd hefyd yn amharu ar eich canlyniadau chi? Yndi, mae, tibod, mae tir sy, pryd sydd yn fwy cleog um, o wahanol sydd tir sydd fwy tywodlyd de. Um, fel, fel dwi'n ar, uh, ffyrtoes yr advisor de. So, da ni'n ni edrych ar y pryd a wedyn os mae o'n tywodlyd wedyn um, be di o, mae'r ma tir yna, mae'r pryd yn colli gyd o'r, uh, or maeth yn sydyn beth yn mynd lawr. So, da chi'n ei llai o raddfa fwy aml de. Neu da chi, da chi amseru A fwy penodol hefo tir tywodlyd. Mae cleog, um, to, mae'n fwy drwm, na fwy o ddŵr yno fo, um, a falle bod yna fwy o potasiwm yno yn naturiol. So, da ni'n edrych ar pob peth. Mae digyd yn dibynnu paint o law sy'n syrthio ar y lle, ond to, mae bob man wedi cael dipyn o dos. Ac mae yna bethau fel magnesiwm a photas sydd o fudd mawr i iechyd yr anifeiliaid yn gyffredinol. O, yndi, to, mae'r potasiwm, os mae'n rhy uchel, os da chi'n rhoi gwartheg allan yn gynnar, a wedi rhoi rhyw fath o giwan ar rhyw ugain deg a deg. Wedyn efallai wneith hwnna achosi staggers de. Hefyd, os mae'r magnesium yn rhy uchel, uh, efallai bod chi'n um, cloi fyny dipyn o'r trace elements. Mae yn enwedig yn gwarthag, os mae y magnesium yn uchel, wedyn mae'r copper a selenium yn cael ei gloi, ac wedyn mae hwnna gallu uh, effeithio ar uh, ffrwythlondeb y stoc de. So mae'n ma, ma rhaid chi edrych yn fanwl iawn ar eich pridd chi. Hwnna di'r adnodd gorau naturiol pwysica ma'r ffarmwr hefo. O'r ffermwyr sydd wedi manteisio ar y cynllun yma, shwt ma'r ymateb wedi bod? O, reit da i chwarae teg. Yym, t'o' ma' pawb isio gwbod, wel, hefo Mei, yy, enghraifft, yym, ma' Mei mynd i newid i'w wrtaith 'de, yym, ma' mynd o, yy, 5 ar ugain, 5, 5, just i nitrogen, sydd, um, sydd yn fwy o lefel na'r 25 na. Um, felly bydd o'n rhaid efo prynu llai mewn bulk um, yn y pwysau de. A wedyn bydd o'n mynd yn llai ar, ar, y, ar y tir hefo tractor hefyd. Bydd yr, bydd yr tunelli yna mynd yn hirach mewn ffordd. Byddech chi'n cynghori ffermwyr eraill i fanteisio ar y cynllun hwn? Um, yndi, mae o fydd. Newedig efo pris y gwrtreth fel ag y mae o. Ac, um, Da ni, fel ffermwyr, yn ange-, yn aml iawn yn defnyddio yr un un teip o wrteth i bob un cae, a da ni yn lluchio gormod o arian i ffwrdd trwy wneud hynna.